Insellmulkom u nistednukom tqattaw il-ftit minuti li ġejjin mal-mistieden tal-lum ta' Xi Qrajt dan l-Aħħar, il-Lecturer Dr. Mario Cassar. Mario jgħallem il-Letteratura u l-Lingwistika fid-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College. Fost xogħlijiet oħra, huwa ppubblika x-xogħol ferm interessanti tiegħu The Surnames of Malta, An Etymological Dictionary. Apparti li ġieli kien aġġudikant għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, huwa kien ukoll parti mill-ewwel bord ta' ġurija għall-NBC PBS Short Film Contest tal-2015. Allura Mario, illum immistlilek tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar.
Jien naqra ħafna affarijiet, imma peress li għallimt tal-Malti, iddeċidejt li nitkellem fuq ktieb Malti. U għażilt l-aħħar ktieb ta' Trevor Zahra Vespri li huwa ktieb ta' novelli. Għaliex laqatni dal-ktieb? Trevor għandu ħafna talenti, kiteb drammi, romanzi, kanzunetti, memorji, imma naħseb li n-novella hija l-forte tiegħu. Fejn tidħol karatterizzazzjoni, Trevor għandu dejjem ħabta li jlaqqgħek ma' karattri avvinċenti, karattri kuluriti, karattri li tieħu pjaċir tiltaqa' magħhom, ngħid hekk. Fejn tidħol l-ambjentazzjoni, Trevor ukoll għandu l-ħabta li jittrasportak f'ambjenti u f'epoki li jġegħluk tinteressa ruħu fihom u li inti tħossok sodisfatt li żurthom. F'dak li, f'dik li hija nisġa, f'dik li ngħidu l-plot sewwa, dejjem, Trevor dejjem ifittex dik ix-xi ħaġa mhux tas-soltu. Dejjem dik, dik is-sorpriża, dik it-twist, dik, dik il-laqta li mhix tas-soltu biex tgħidil hekk. Mil-lat stilistiku, jolqtuni żewġ affarijiet fil-, fil-, fil-, fil-, xogħol ta' Trevor jiena. L-ewwel nett il-maġija tal-kelma. Trevor huwa mgħallem tal-kelma, speċjalment fl-użu straordinarju tal-metafora u tal-lingwaġġ figurattiv. Ħaġa oħra li togħġobni fih hija li nħossu komdu f'kull tip ta' burdata. Sew jekk hija l-burdata umoristika, pereżempju f'dal-ktieb ma tistax ma tgħoxxiex bid-daħk, pereżempju bin-novella Ċenturjun, pereżempju. Huwa komdu fil-burdata ħa nsejħilha jiena sentimentali, bħal pereżempju fin-novella Twiebet, pereżempju. Huwa komdu fil-vena drammatika wkoll. Forsi l-iktar waħda li għoġbitni hija l-bhima eh, li hija tista' kważi kważi horror story, storja tal-biża'. Dwar temi Jidhirli li t-temi prinċipali f'dal-ktieb, jekk tagħsar ġifieri kollox, naħseb hemm żewġ temi ewlenin. L-ewwel tema li tokkorri l-ħin kollu matul il-ktieb hija t-tema tal-imħabba u s-sess. Ġifieri għandek kemm l-imħabba romantika, biex ngħid hekk, u anke l-imħabba erotika. Ħafna mir-romanz, min-novelli jieħdu din ix-xejra. It-tema l-kbira l-oħra, kważi kważi iktar rikorrenti mill-ewwel waħda, hija t-tema tax-xuħija u l-mewt, li huma relatati, ovvjament. La kif jgħid il-filosfu Schopenhauer, hu, kieku ma kinitx teżisti l-mewt, la kienet teżisti l-arti u lanqas il-filosofija. Għax inutli noqogħdu nikkontemplaw dwar l-eżistenza tagħna kieku konna eterni. ma kinitx tagħmel sens. Daw iż-żewġ fili kapaċi tgħid li ma dawn fil-fatt huma ż-żewġ temi l-kbar tal-letteratura ta' dejjem, ġifieri ta' mhux ta' Trevor Zara biss, imma qed ninnota li Trevor qed isir aktar kemm jgħaddi ż-żmien qed isir monotematiku, ġifieri qed jikkonċentra fuq temi partikolari, speċjalment dawn li qed nitkellem fuqhom issa.